Kak by mutuna dolduryp bilýäňiz iki ýüz manat ýa wapşe pul bermek hökmande adamlara men size görkezeýin nähili edilýänini onsoň ine şu sahypa gelýäňiz uje başlalyň men gep köpeldip durmaýynda şu sahypa gelýäňiz welin şu sahypa neme amerikanyň hökümetiniň ofisialny sahypasy us department of state diýip onsoň bu ýerde neme

The size and position diýä serediň. Karoç alty ýüz alty ýüzden ýokary bolmalyda bärde iki iki diýä. Nda biziň wroje kak Türkmenistanda neme tak between the head center. Aha karoç umumy seredeňde o zat diýäda alty ýüz alty ýüz piksel bolmaly ýa şondan beýik bolmaly ýedi ýüz ýedi ýüzem bolýa. Onam men size nädip edilýänini size görkezäýerin kak be häzir. Ýöne şuny dowam edeliň ine şu ýertde entry form diýýär entry forma uje häzir siz şu sahypa girip öz informasiýaňyzy doldurarsyňyz i nu indi biz doldurarys ýa men size görkezerin osoň bärdede check status diýýär to ýest siziň geçen ýyl oýnan bolsaňyz meselemda şu şo geçen ýyldaky rezultatlary görüp bilýäňiz şu ýerde check statusda bulam şu geljek ine şu wagtky gidip duran green card lotereýa neme barada kag bu informasiýada onsoň neme hawa noýabryň dokuzyna çenli diýýärdi uje asla başlady grin kart uje oýnalyp şu ýyl oktýabryň altysyndan noýabryň dokuzyna çenli diýýär şu ýerde onsoň neme gyssanyň şoňa çenli neme etmäň wagtyňyzy ýitirmäň da takiýe we dila dawaýte indi başlalyň begin entry diýýär onsoň.

Familiýaňyzy soň bärde familiýaňyzy meselem ýazarsyňyz lýuboý kiçi harpda uly harpda tapawudy ýok aýdaly Meredow bilemok Batyr diýeliňda Meredow Batyr i otçestvo menä obyçno ýazamok putamoşto biziň pasportymyzda otçestvamyz ýazylgy dälda diňe adymyz familiýamyz ýazylgy ýöne isleseňiz otçestwanam ýazyp bilersiňiz ýöne birden otçestwany ýazmak islemeseňiz Şul şujagaz nemejige hökman basyň sebäbi basmasaňyz sizi indiki sahypa äkidenok şu şoň üçin mena oçestwany ýazmaýan şu ýerigem oçestwa ýok diýip ýazdym nu şuňa basdym indiki genderiňizi soraýar toýş siz erkekmi ýa aýalmy osoň meredow batyr erkek şoň üçin male dik goýýas köýnekli şekilem görýäňiz gyz tak şu gyz bolsaňyz şuňa basyň indi neme data raždeniýada haçan neme etdi Doguldy. I doglan wagty güni aýy Şu ýerde dykgat ediň, bizde kak bu umum diňe bizde däl, bütin dünýäde adamlar ilki gününi ýazýar, aýyny ýazýar, ýylyny ýazýar. Amerika bütin dünýäniň tersine gitýär. Olar birinji aýyny ýazýar, soň gününi ýazýar, ine, soňam ýylyny ýazýar. Şonuň üçin siz gowy edip dykgat ediň. Osaň meselem, neme, Bu Meredow batyr, aýdaly, on birinji sentýabrda doglan bolsa, sentýabr nol dokuz bolýar-da, şonuň üçin ilki başda sentýabry ýazýaňyz nol dokuz diýip, soňam gününi ýazýaňyz on bir diýip, soňam ýylyny ýazýaňyz, aýdaly, bir müň dokuz ýüz segsen dokuz diýeli-de, özümizden toslap tapalyň, potom doglan şäheri diýä, onsoň neme, eger. Bu doglan şäherini bilmeýän bolsaňyz indi bilemok kakaňyzda adyňyzy ýazýan bolsaňyzda onda doglan şäheri bilinenok diýip şuny basy bilýäňiz. Eger bilýän bolsaňyz haýsy şäherde doglanyny onda şu ýerde ýazyp bilersiňiz. Meselem şul Meredow batyr Lebap welaýatynyň Farap etrabynda ýa Farap şäherinde doglupdyr diýeli. Kstati Farap prosta kelläme geldi meň joram şo ýerden. Näme Farap diýip ýazýan şerik. Eger Farap bolmasa meselem bilemok Baýramaly şäherinde doguldyda ine Baýramaly diýip ýazalyň. Şunýala. Şäherini ýazýaňyz soňam bäşinji punktdadam country where you were born diýýär. To ýest bulam neme doglan ýurduň haýsy diýýär. Elbetde Türkmenistan diýip wybirać etýäs çünki biz bärde türkmenler üçin etýäs. Türkmenistan indi bärdede neme etýär. O zat buny prosta neme No diýip basaýyň şu ýerini ptamu şda bärde neme diýäda seniň diýä ýurduň diýä In the country where we are Yes ok sorry izwinite yes diýip basyň bärde o zat diýä siz diýä öz neme ýurduňyz doglan ýurduňyzy nemesi bilen kwotasy bilen dokument tabşyrýaňyzmy diýýär. Howwa diýýän ptamou şda siz Türkmenistanda doglanyňyz sebäpli Türkmenistanyň içine girip şo şo kwotadan neme etýäňizda to ýest siz Türkmenistanyň raýaty hökmünde dokument tabşyrman aýdaly может быть Türkiýäniň raýaty hökmünde tabşyrasyňyz geler onda kak by bärde uje siziň türk türk pasportyňyz barsa Türkiýe diýip ýazarsyňyz belkida Karoçi bul gaty bir neme däl nu wažnyý neme punkt däl prosta hawa diýiň men doglan ýerim bilen kak bu dokument tabşyrýan diýiň o doglan ýerim bile diýende prosta pasport hökmünde diýilýä siziň doglan ýeriňizde ýaşamak hökmän dä siz häzir afrikada ýaşaň dä ýöne syrano türkmen bolup dokument tabşyrýaňyz türkmenistanyň raýaty bolup tabşyrýaňyz ana şony diýýä dä şony göz öňüne getirýä inni pasport informasiýasy ýenedem bärde Şo Meredow batyryň pasport informasiýasy gerek. Onsoň ýene-de şol informasiýany soraýar. Pasportyňda näme ýazylgy, adyň nädip ýazylgydygy diýer. Sizem ýazarsyňyz Meredow diýip. Toýsn pasportda nädip ýazylýansa, adyna-da Batyr. Ine, soňam middle name-em opýat je neme ýok, toýs otçestvo soraýarlar, otçestvo ýok diýýäňiz. Indi pasport nomerini soraýar Meredow batyryň. Men toslap tapaýyn. Bir pasport nomerine atam bilemok. Bada bir zat bir zat. Şu plan pasport nomeri diýeli. Soň şu ýerde pasport nomerden soň pasportyň gutarýan wagtyny soraýa. Indi expiration date diýýärdi. Pasportyň gutarýan wagty neme eger siziň pasportyňyz uje gutarýan gutaran bolsa bu neme size rugsat bermeýä. şul green karty tabşyrmaga. Eger pasportyňyz gutarmadyk bolsa onda tabşyryp bilýäňiz. O saň meselem aýdalyňda pasportyňyz nu skažym tak sentýabrynyň birine gutarýa diýelda. Sentýabram ýenede nol dokuz bolýa. Ladno sentýabr diýiň meniň şu sentýabr diýip otyrs. Awgust diýeliňda awgustyň birine gutarýa diýeliň. Awgustam nol sekiz bolýa şeýlemi ýadyňyza düşýämi aýyny birinji ýazmalydyr gününi birinji däl aýy birinji Soň güni soň ýyly. Tak. Se, o, awgustyň biri, nol bir, bärde-de, indi ýyly, da, şu ýerde, a, geljek ýyl bolmaly. To ýest, häzir şony men iki müň ýigrimi bir diýip ýazsam, to ýest, şu ýylyň içi bu pasportyň wagty uje gutardy bolýar, uje birki aý gutarypdy pasport, onsoň şo sebäpdenem sizi indiki sahypa şu äkitmeýär. Şoň üçin men geljekki geljekki ýyly goýaýyn. Meselem, iki müň ýigrimi iki diýip goýaýyn-da. Indiki ýylyň iki müň ýigrimi ikisine şu ozat awgustynda gutarýamyşyn pasport. Onsoň bärdedem pasportyň berlen ýurdy diýip ýazýar. Onsoň bizem elbetde türkmen pasport. Şoň üçin Türkmenistan diýip wybirać etýär şu ýerde. Wot, Türkmenistan. Onsoň bu plneme B-synam o zat ignor ediň, bärini kelläňizi agyrdyp oturmaň. Prosta o zat boş beriň bärik, ptamu şda bärde aýtýar, tipa, men diýýär pasportymy görkezmek hökman dä, sebäbi meniň nasionalnostim ýok, näme, näme, näme. Şonýa zatlar ýazýar. Buny prosta ignorirować ediňde şu ýerde Türkmenistan wybirać ediň i ötägidiň. Indi surat soraýar. Onsoň surat soraýar welin, suratam ýerde indi suratyny neme etýäsda, skaçaç skaçaç etýäs, eh, izwinite, neme choose photo diýýär, i uje sizde digital surat bolaýmaly, to ýest, nu kak uje skaçenny kompýuteriňde surat bolsun, sebäbi fiziçeskiý bärde suraty nädip ýelmejekda, onsoň aýdaly, indi internetden bir oglanyň suratyny neme etdim, şony skaçaç etýäs diýeli, ine. Şuny skaçat etdik ine serediň surat çykdy. Indi delo w tom şda eger suratyň formaty kabul edilmese onda ýalňyş format diýip size neme neme edenokda rugsat berenok meselem ol neme indik sahypa eltmez ýöne ony häzir biz kak test edäýersda. Onsoň bärde ýenede bir zat tak ýene näme sorag okey indikide uje dokuzynjy çästinde Bärde siziň adresiňizi soraýar. Punkt A-ny ignorirować edäýiň. Punkt B-de adres başlalyň. Eger Türkmenistanda bolsa, Türkmenistany ýazyp bilýäňiz. Meselem, ne znäýo, Görogly köçesi. Köçe diýibem bärde-ne street diýip ýazarsyňyz-da, şol iňlisçe düşüner ýaly. Onsoň neme, house, Otuz dört diýýän, meselem, Görogly köçesi, ötüz, otuz dördünji jaý, da. Osaň şon ýaly diýip ýazyp bilýäňiz. Eger kwartirada ýaşasaňyz, onda, meselem, Görogly street, to ýest, Görogly köçesi, a, building üç, meselem, üçünji dom, osaň apartment, to ýest, ap, a, okey, üçünji dom i potom ikinji, neme, bu, birinji liniýada slişkom uzak bolup git. Diýýä, şoň üçin kwartirany ikinji liniýada ýazaýyň. Apartment, apater dik goýsaňyzam bolýar, ýa apartment diýip ýazyň, tapawudy ýok, otuz dört. Kwartira otuz dört, meselem, Gorogly köçe, üçünji dom, otuz dördünji kwartira. Onsoň bärde ýazyp bilýäňiz-de. Mary şäheri, indi şäher soraýar, Mary şäheri. Bärde welaýat soraýar, welaýatam aýdaly, Mary welaýaty. Onsoň bärdedem neme, post, postkod soraýar, postkodam Indeks nomer osaň wrodi kak maryňky ýedi ýüz kyrk dört ýüz aýtýan osaň şeýdip neme maryňkyny şeýle goýýas eger meselem başga neme başga ýurtda ýaşasaňyz ne znaju bilemok tursiýada ýaşasaňyzda napremýer da o zat diýip ýazyp bilýäňiz gospadi ne znaju neme atatürk o zady näme diýlet a sokak diýilýär da ulica wrode kak atatürk sokak meselem da osoň atatürk sokak tam otuz dört meselem da to ýest neme atatürk ulica da otuz dördünji jaý bolsa şo bolýar potom şäherem aýdaly istanbul men özümden şu wagt toslap otyryn neme özüňiz näme adresiňiz bolsa ýazarsyňyzda potom welaýatam тоже istanbul Osaň i конечно же bärde neme indeks nomeri olaňkam wrode kak Gospodi bäş sanak nomer öýtýän aý şuny şeýle diýip toslap tapaly şomuşynda Osaň eger indeks nomeri ýok bolsa ýa bilmeýän bolsaňyz onda şu indeks nomeri ýok diýip şujagaz nemejigede basyp bilýäňiz eger ba bolsada onda basmak hökman dä Osaň elbetde ýurdy soraýa Osaň biz häzir Tursiýada diýsek elbetde bärik Turça diýip ýazýas. To ýest siz nemeda daşary ýurtda ýaşasaňyzam bolýa türkmen bolup siz türkmenistanyň raýaty bolup bärik dokument tabşyrýaňyz ýöne daşary ýurtda ýaşasaňyzam bolýa hökman türkmenistanda ýaşamak hökmanda indi neme şu wagt haýsy indi şu onunjy nemede soraýada şu wagt haýsy ýurtda ýaşaýaňyz diýip soraýa sizem türkiýe diýip ýazaýyň şu wagt siz türkiýede ýaşaýan bolsaňyz Eger Türkmenistanda ýaşaýansyňyz Türkmenistan diýip ýazyň, Orsýetde ýaşaýansyňyz Rossiýa diýip ýazyň, to ýest nirde ýaşaýan bolsaňyz şony ýazyp bilýäňiz, to ýest şu ýerde näme adres neme nu ýazan bolsaňyz şony ýa şo ýerde ýaşap bilýäňiz ýa-da daže ýazan adresiňizi neme duran şo ýurdunda ýaşamanam bilýäňiz, meselem aýdaly siziň adresiňiz Türkiýedemi meselem öýüňiz bar bolsada, Osaň özüňizem edil şu wagt Rossiýada ýaşaýaňyzda onda bärde siz Rossiýa diýibem ýazyp bilýäňiz like aýdaly Russia ine Rossiýa diýibem wybirać edibilýäňiz to ýest bul siziň diňe poçta adresiňiz diýip gitýä to ýest poçtany nirä ibermeli ana şol nemesi olara şon şony interesować etýäda enşem zip zip kodyny goýýan şu indeks nomerini şu wagt ýaňy bozulypdyr muny basan soň wot osaň şu tak şu rossiýada da bolup bilýäňiz ete ne ne imeýt znaçeniýa da osaň türkiýäň adresini berip bilýäňiz ýöne özüňiz rossiýada ýaşap bilýäňiz to ýest ne imeýt znaçeniýa ýöne elbetde meniň-ä size maslahatym nirde ýaşaýan bolsaňyz şo ýeriň adresini beriň Sebäbi o zat bolýa. Şonda size poçta zat iberseler, elbetde göni eliňize gelip düşýä-dä, ýene birine haýyş etmeli-dä, meniň poçtamy alaý, meniň hatymy barlaý zat diýip, tak što, da, ýa wam tak sowetую. Osaň eger jyda bolmasa, belli bir dogry poçtaly ýaşaýan ýeriňiz bolmasa, şu wagtky aýdaly meselem tur Türkiýede ýaşap börsüňiz-dä, bir fabrikada işleýäňizmi, şo fabrikada-da ýatýan bolsaňyz, meselem-dä, O ýertde poçta ýok bolsa, adres ýok bolsa, onda siz, meselem, Türkmenistandaky adresiňi ýazyp bilýäň şu ýerik. Osaň, eger siz birden utaýan ýagdaýyňyzda ýa bir dokumentasiýa işi bolanda, siziň bar dokumentlaňyzy Türkmenistandaky şu öý adresiňize barar ýaly. Şonam şeýdibem bilýäňiz. Her hili ýagdaý bolýa-da, her kimiň ýagdaýy üýtgeşik. Tak, indi on birinji punkt. On birinji punktda-da telefon nomer soraýar. Telefon nomerem neme? Bäri bermek hökmanda şu optional diýip ýazylygy duran ýere optional diýmek ete po swoýmu wybru diýmek ýaly şoň üçin bärik telefon nomer ýazmak hökmanda isleseňizä ýazyň telefon nomeryňyz bagsa islemeseňizem ýazmaň et uje waşe delo ýöne aýdaly men äzir bilemok rossiýada ýaşy nu indi rossiýada diýip görkezdim rossiýanyň nu nomeryny goýaly diýeýin da

Ştoby siz okap göreriňiz ýalyda nämäň nämeligini soň aýdaly meredow segsen dokuz diýip şuň email bar bolsa şul oglanyňda gmail dot kom osoň bärtdem aýtýa ýokarky email adresiňiz diýä potwierzdad et diýä onsoň bizem şuny potwierzdad etýäs gmail dot kom wot şeý diýip emailymyzam potwierzdad etýäs ýazýas osoň bärde soraýa on üçünji punktynda size nähili okuw okadyňyz diýä to ýest Siz näme diňe başlangyç klasy okaýaňyz? Osaň biram ozat srednýi klasy okaýaňyz i potom okuw gutarýaňyz i bärdedem prosta takoý näme kurs murs okaýaňyz i potom bärde käbir uniwersitet kursyny okaýaňyz. Vocational school diýende tipa tehnikum ýaly bir zat bolýada. Osaň tehnikum daşy tehnikum okaýaňyz potom ýada Käbir uniwersitetiň kursyny okan bolsaňyz meselemda ýa-da uniwersiteti gutaran bolsaňyz meselem bakalawr gutaran bolsaňyzda aýdaly Türkmenistanda Magtymguly uniwersiteti gutardyňyz diýelida bakalawr bilen şoňa ozat university degree diýip şony wybirać edäýiň. Eger hiç hili okuw okamadyk bolsaňyz diňe mekdep okan bolsaňyz onda şu high school degree diýip şu üçünjini wybirać edäýiň ptamu şda Okamadyk adamlarymyz bardyr aramyzdada eger şu wagt meselem aýdaly siz türkiýede ýaşap ýören bolsaňyz türkiýedede magistr okap ýören bolsaňyzda ýöne siziň magistriňiz kak by intek gutarmadyk bolsa ýöne siz şony häzir okap ýören bolsaňyz onda siz prosto şu university degree ni wybirać edäýiň magistr wybirać etmäň ptamuşda bärde achieved diýäda to ýest uje dobitsa etdiňiz diýä uje eline diplomy aldyňyz Diýen ýalyrak nemetýada siz bolsa şu wagt magistr okap bören bolsaňyz znaçt siz eliňiz diplomy tek alaňzok siz ýagny okap börsiňiz oka neme okuwyňyz siziň dowam edýä şo sebäpdenem siz bakalawryňyzy görkeziň to ýest uni prosta university degree i wsýo to ýest şony görkezip bilýäňiz ýöne aýdaly meredow batyr uniwersitet okamady diýeli prosta mekdep gutardy şoň üçin high school degree edip goýýas indi soraýa bärde indiki sorag siz diýä Häzirki neme ýagdaýyňyz nähili? Nundy öýlenenmi, öýlenmedikmi, nämemi? O soň birinjis-ä öýlenmedik diýipdi, unmarried. Ikinjisem öýlenen diýipdi, i meniň aýalym, nu ýa-da ärim, o zat amerikan o zady däl, graždany däl diýip ýazylgydy we grinkartam ýok diýip ýazylgydy. O soň ikinjis üçünjisinde-de ýazylgydy. Men öýlenen, meniň amerikan, to ýest meniň ýoldaşym ýa aýalym amerikan nemesi, watandaşy we o zat elinde-de ýa-da ýa-da onuň elinde grin karty bar diýip dur. To ýest bärde-de o zat diýip dur, näme aýrylyşan diýip dur, divorced, i bärde-de widowed diýýär, to ýest aýalym ýa-da ýoldaşym ýogaldy diýip, to ýest neme, ýo, şa we ýoldaşyň zadyň ýogalsa şolara neme et ýa-da. Potom bärde legally neme separated diýýär. Legally separated diýmegem ol kag by biz türkmenlerde kän onýalak neme hä ýok ýöne birden bolaýan ýagdaýynda da prosta är aýal uje biri biri bile ýaşamasa onam äri i daşary ýurda işlemek üçin gidip soň ýaşamasa ol ne atnoşitsa haçanda är aýal biri biri bile ýaşaman başga adamlar bile ýaşaýarlar a başgalar bile söýüşip toýs Takoi swobodny atnoşenýa i ýöne kak by ofitsialno neme razwod etmedik adamlara şolara degişli tak şto muny wobşemto ignor ediň türkmenistanda by kän bolanok onsoň şoň üçin häzir aýdaly şl ozat meredow batyr neme diýeli öýlenmedik diýeli öýlenmedik diýsek şeýle bolýa onsoň bärdedem näçe çagasy ba diýip soraýa. Indi öýlenmedik bolsaňam çagaň bolup biler-ä şeýlemi? Şoň üçin bärde nol goýýas meselem da mi aýdaly Meredow batyryň çagasy ýok. Dedem indiki sahypa gidýäs. Ok. Ine bärtdem uje neme şol oglan barada informasiýany indi şo hälki ýazan zatlarymyzyň informasiýasy gidýä da. Onsoň görşüňiz ýaly detallary eýle-beýle doglan ýeri, zady, eger siz bir zady o zat doly ýazmadyk bolan bolsaňyz onda size indiki sahypa gitmäge rugsat bermezdi. Onsoň ine serediň indi şu ýerde bar etmeli zadyňyz şu submit diýen knopka basaýmaly submit diýmegem neme uje dokumendiňizi iberýä diýmä aňlatýa dostum basýas şuna ine submit diýip gitýä e soň şu sahypa çykýa. Bu sahypadadam siz şu sahypany sahranýat ediň ýa print ediň, ine şu ýerde print knopkany basýaňyz welin size neme print edip berýär şu sahypany. Eger print etmeseňizem haça by sahranýat ediň, sahranýat etseňizem o zat olam bolýar ýa-da neme surata alyň meselem skrinşot ediňda kompýutere ine şeýdip meselem.

To ýest, men prosta kopiýa edäýjek. Onsoň hälki birinji sahypa gidýäs. To ýest, iň birinji sahypa şu status çek diýlen ýer bar. Onsoň indiki ýylyň şo maýyndan soňmy nämemi haçan barlanýan wagty gelse, şonda siz şu sahypa ýene-de gelýäňiz-de, çek status a basýaňyz şeýdip, basýaňyz welin bärde size uje kak neme şu öňki sal nebs girizen informasiýaňy sorýar soň continue i bärde dedem hälki o zady serediň bärde geçen ýylyň rezultatlaryny neme etýärda soraýarda o soň iki müň ýigrimi iki diýip neme etmeli nu başlaýar nomry a bu gezek bolsa iki müň ýigrimi üç diýip başlar sebäbi biz iki müň ýigrimi üciň green kardyny o zady etdik ine görýäňiz başynda ine şu ýerde iki müň ýigrimi üç diýip başlaýar. Indi şu ýerde. Mesalan, men indi biz men size muny diňe bir eksperiment hökmünde görkezýän. Mesalan, şuny näme etýäňiz? Potom familiýaňyzy soraýar. Osaň bärde Meredow diýip ýazaly. Ine serediň, bäri näme 2023 diýip ýazylgy bolansoň, bul aýtýar, ýalňyş diýýär, 2022 bolmaly diýýär. Osaň ladno şuny eksperiment üçin ikili göwreýin şeýdip. Onsoň Anna Bolini kabul etýär. Onsoň bärde şu Meredowyň doglan ýylyny soraýar. Onsoň men häli biraz üýtgetdim-de, ondan soň segsen ýedi diýip ýazaýyn. Onsoň bärdedem şul harplary girizmeli. Meň-ä gözüm çaşýar. EK üç P sekiz wrodyba. Onsoň şu ýerde submit diýeni basýaňyz. Basýaňyz ony indi bärde-hä elbetde ýalňyş tik görkezýär informasiýa, ptamuşda Bul hakyky adam dälda men toslap tapan zadym ýöne eger şu ýerde hakyky bolan bolsa informasiýa onda ýokarda şuňa derek başga neme çykardykak tipa gynansakda bul neme lotoreýa almady ýa lotoreýa saýlanmady diýip bir neme çykar ýada neme gutlaýan sizi lotoreýa nemäňiz çykdy rezultatyňyz çykdy siz lotoreýa utduňyz diýip şonýalak bir ýazgy çykar onsoň Da, ine şeýdip kak by eger adam ýeke özi bolsa, ýeke özi ýaşaýan bolsa, şonýalrak edip neme green karda dokumendiňizi tabşyrýaňyz. Indi o zat indi bolsa neme edeliň tak. Hany ýesi home. Okey. Indi bolsa ýene şu hälki sahypa git ýaz actually şey değildi dibi yap yine de halk sahipa git ýaz da bärde meselem bütün maşgalaňy nädip ozat etmeli nädip e, green karta lotereya oynamaly indi maşgalada size eliňizde bolmaly informasiýa uje taýar dursun şu ýere girmänkäňiz birinjiden nemäňiz e, indi öz informasiýaňyz ona bilýänsiňiz öz suratyňyz Onsoň eger aýalyňyz bar bolsa, onda şu aýalyňyzyň suraty ýa-da äriňiziň suraty i şoň informasiýasy, to ýest ady, familiýasy pasportynda nägili bolsa, onsoň çagalaryňyz bar bolsa, çagalaryňyzyň hem atlary, familiýasy, biram suratlary gerek. Onsoň siziň daže çagaňyz bir ýaşly bäbek bolsadam, siz şo bäbegi surata düşürtdiriň, pasport suraty ýaly diýip düşürtdiriň, sebäbi siz şo bäbegiň suratyny bärik skaçat etmeli edil öz suratyňyzy edişiňiz ýaly şoň üçin dawaytine başlalyň ýene size görkezeýin begin entry ýenede şul ozatdan geçmeli size robot däl diýip bular göz ýetirmeli soň ok başlaýas ýenede meredow batyr edeliňmi meredow batyr bolsun onda ýenede bir gezek meredow batyr oçistosy ýok şeýle dämi Hälki neme görkezişme otçestvo ýok edeliň potom erkek mel indi doglan nemesi doglan gün diýeli aýdyşym ýalak birinji aýyny ýazýaňyz soň gününi soňam ýylyny osoň aýyly aýdaly awgust diýeli awgust nol sekiz bolýa awgustyň biri diýeli olam nol bir bolýa i segsen ýedinji ýyl diýeli ýa segsen dokuz diýeli ladno hren s nim segsen dokuz bolsun.

Indi ady, familiýasy, pasport informasiýada ok. Pasportda Meredowyň familiýasy şunýaly ýazylýar, adam şunýaly ýazylýar. Perwoýe imýa Batyr, otçestwosynam ýazamzok. Pasport nomer. Ýene-de toslap tapýas özümizden bir zatlar. Ine, pasport nomerimiz şunşul. Indem o zat pasportyň gutarýan wagty, onam öňdäki gutarýan wagt bolmaly. Eger pasportyňyz eýýäm gutaran bolsa, sizi kabul etmeýär bu lotereýa. Şonuň üçin Aýdaly Meredowyň pasporty onunjy noýabrda gutarýar diýildi. Indiki ýyl, nu, tam indiki ýylyň gaby. Bolsa noýabr birinji aý ýazýarsyňyzam on bir bolýar. On, onam onunjy noýabr. I iki müň näçe ýigrimi ikide gutarýar diýeli. Da. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda gutarýar. Osaň pasportyň berlen nemesi, berlen ýurdy Türkmenistan. Ana şu Türkmenistan ine. Onsoň gidýäs. Bu zatlarynam boş goýuň, sebäbi siz uje bärde Türkmenistan diýip goýduňyz, tak şto ne obraşaýte wnimanýa bärik. Indi entrant fotograf diýýär. To ýest bärde uje şo Meredow batyryň suraty gerek. Onsoň indi şoň suratyny goýýas. Goýýas şu Meredow batyrmyşyn. Indem adresini goýýas. Aýdaly Türkmenistanda ýaşaýarys diýeli. Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz Türkiýäň adresini goýuň, Afrikada ýaşaýan bolsaňyz Afrikaň adresini goýuň. Men bärde Türkmenistanyň adresini goýan. Aýdaly Berkarar köçe diýeli, Berkarar street. Aýdaly on dördünjem jaý diýeli. Berkarar street on dört dik goýan. To ýest isleseňiz on dört Berkarar street dik goýsaňyzam bolýar şeýle. Olam eýýäm şu on dördünji jaýlygyny, berkarar köçeliligini aňlatýar. Bolsaň eger neme neme bolsa kwartirada ýaşaýan bolsaňyz domyňyz on dört kwartiraňyzam ýigrimi bäş bolsa onda meselem on dört berkarar strik diýip ýazyp bilýäňiz oža dom aňlatýada kwartirada ýigrimi bäş diýýäňiz to ýest apt ýada apartment apartment ýigrimi bäş kwartira ýigrimi bäş bolsaň şäher Şäherem aýdaly bilemok çarjewde ýaşaýamyşyn çarjew ýoga wroc kak nä bal birzadabat diýýälermi serhadabat karoç kellämi agyrtmaýyn mary diýeýin da mary şäheri mary welaýaty i конечно же postkod soraýarlar eger postkody bilmeýän bolsaňyz bilemok diýip şujagaz nemejige ýazyň şujagaz knopkajyga basyň eger şoňa bassaňyz onda neme indeks kodyny ýazmak hökmanda Eger indeks koduny bilýän bolsaňyz onda ýazyp bilersiňizde men şun ýalak. Marin kişi wrodi bu. Soňam bärde ýurduňy wybirać etmeli da haýsy adres şu adres haýsy ýurtda ýerleşýär. Bärde biz Türkmenistan dek goýýas çünki Türkmenistanyň adresini berdim. Indi bärde soraýar sen şu wagt diýä nirde ýaşaýaň diýä. Aýdaly şu wagtam şul adam Türkmenistanda ýaşaýar diýeli. Ýöne öňki hälki aýdyşym ýalak Siz şu wagt başga ýurtda ýaşasaňyzam bolýar, to ýest şu ýerde beren adresiňiz hökman siziň ýaşaýan ýurduň adresi bolmak hökman däl. Ýöne bolsa özüňize gowy bolar şda poçta aňsat size eliňize geler ýaly. Ýöne eger belli bir ýaşaýan ýer ni eger siz meselem bilemok hytaýda ýaşap şo ýerde normalny bir adresiňiz ýok bolsa onda öz öýüňiziň türkmenistandaky adresem beribilýäňiz. Osaň size poçta amerikadan poçta gelmeli bolsa göni türkmenistan adresiňize barýar.

Tak, indi, geçen gezeg-ä Meredowy diňe mekdebutaran etdik, şeýlemi? Bu gezek Meredow uniwersitet bakalawry Magtymgulyňutaran bolaýsyn. Şonuň üçin University degree diýýäs. To ýest, bakalawrutaran bolsa, şu University degree diýip ýazaýyň. Eger bakalawry, eger masterutaran bolsaňyz, onda master degree diýip ýazyň. Eger siz şu wagt doktorantura okaýan bolsaňyz, onda master degree diýip ýazyň. Sebäbi siz doktoranturany häzir dowamly okap gidip otyňyz. eliňize entek diplom alaňzok to ýest şu ýerik iň soňky diplomyňyz nirden bolsa şony ukazat ediň şu wagtky gidip oturan okuwyňyzy ýazyp oturmaň şon ýaly tak şto meredow şul magtymguly uniwersiteti gutardy bakalawr gutardy znaçt uniwersiti digri bolýa şoňa indi aýdalyň meredow öýlenen diýeliň indi biz bu gezek öýlenen o zatlar etýäsda soň Öýlenen diýýä sol in bu ýerde iki sany öýlenen we bir barda bire hä öýlenen diýýä meniň aýalym aýdaly amerikan watandaşy däl diýýä ýada grin kardy ýok diýýä not diýýä görüşiňiz ýaly ine not diýen söz bar däl diýýä a bärde bolsa aýtýa meniň aýalym diýýä amerikan watandaşy diýýä ýada elinde grin karty ba diýýä to ýest bärde uje kak başga neme kak başga zat sorag soraýandyrlar ýöne häzirlikçe biziň Köpimiziň ärimiz, aýalymyz watandaş däl Amerikanyň ýa-da green card ýok şoň üçin biz şul ikinjini wybirać etýäs. Aýalym neme Amerikanyň graždany ýa-da watandaşy däl diýen wybory alýas şu not sözüni gözläň onsoň şo bolýa. Inni ikinji beýleki iň soňky soragym näçe sany çagaň bar diýä. Inni näçe sany çagaň bar diýä welin şu ýerde ozat Şy Memede häzir siz näçe sany çagaňyz bar bolsa aýdaly bäş çagaňyz bar bolsa bäş çagaňyzyňam informasiýasyny sorar. Ýöne bärde gepi köpeldip oturmalyňda aýdalyň iki sany çagasy bar Meredowyňda. Indiki Indiki sahypa geçýäs. Ok indiki sahypadadan bu Meredowyň aýalynyň informasiýasyny soraýar. Aýdaly aýalynyň familiýasy pasportda Meredowa diýip dur. Şoň üçin Meredowa diýip ýazalyň. Meredowa meselem Gülşat aýdaly. Meredowa Gülşat. Osoň otçestwosyny ýazamzok. Osoň Meredowa eger aýalynyň familiýasy öz öňki familiýasy bolsa onam ýazyp bilýäňiz. To ýest aýalynyň pasportynda näme ýazylgy bolsa şo näme familiýa ýazly bolsa şo durmaly. Onsoň Meredowa Gülşat aýdaly birinji sentýabrda doguldy diýeli-da sentýabr nol dokuz bolýar kak obýçny biz aýny birinji ýazýas soň gününi ýazýas nol bir aýdaly bul meredowa gülşadam o zat dogsanjy ýylda doglup diýeliňda bir müň dokuz ýüz dogsan diýip ýazýas indi aýal çünki köýnek geýip dur bärde nirde doguldy meredowa gülşat aýdaly aşgabatly gyz diýeliň soň aşgabat diýip ýazalyň doglan ýeri indi haýsy ýurtda doguldy meredowa gülşat türkmenistan diýip ýazalyň çünki Meredow batyryň aýaly türkmenistanly edil özi ýaly tak indi Gülşadyň suraty gerek şerik Gülşadyň suratam ine şu diýeliň ine Gülşadyň suraty internetde tapan suratym ýe şu Gülşadyň suraty indi bärde serediň şu ýerde çagalaryň informasiýasyny soraýa sebäbi biz ýaňy ozat diýdik da çaga Çaga, iki sany çagasy bar diýdik-de, olsa indi çagalyk informasiýasy. Aýdaly, bularyň bir ogly, bir gyzy bar. Meredow bilemok, Agajan diýeli-de. Meredow Agajan diýen ogly bar diýeli. Otçestosyny hem ýazamzok, obyçny ýazylanok. Ýöne isleseňiz ýazyp bilýäňiz. Meselem, Meredow Agajan Batyrowiç bolsun-da, meselem. Özüňiz ýöne obyçny bu ýazylanok. Ýöne isleseňiz ýazyp bilersiňiz. Osaň aýdaly bu bu çagajygam nemede doguldy diýelida bilemok. Maýyň ýigrimisine doguldy diýeli. Znaçt birinji aýy ýazýas nol bäş maý ýigrimi. I ýaňyja doglan çaga nu ýaňy ýaňy diýen iki müň on dörtde doguldy diýelida şu uly ogly. Iki müň on dörtde doguldy. Şunýalak oglanjyk.

Diýanna, Meselem edip şoň kakasynyň suratyny skaçat edeliň şeri kak meselem hökmünde, ýöne şu çaganyň suraty bolmaly şu ýerde, uly oglunyň şo nemäniň Meredow nämäniň ady agajanyň suraty bolmaly. Ýöne biz eksperiment hökmünde kakasynyň suratyny goýas bärik. Ikinji çagasam aýdaly bir gyzjagaz diýeli. Bula Meredowa Merjen bolsun degme girijek Merjen. Otçustasynam Batyrowna diýel-dä. Goýasyňyz gelse goýuň, goýasyňyz gelmese goýmaň. Ýöne men-ä liçno goýamok, size-de goýmamazlygy maslahat berýän, sebäbi pasportda ýok, ýöne onda prosto goýaýas eksperiment üçin. Indi aýdaly bu Meredowa Merjen çagajyk bul doguldy diýeli, şu gün näçesi oktýabryň ony, oktýabryň onyna doguldy diýeliň, znaçit on, oktýabr on bolýa-da, on, I neme, iki müň on dokuzda doguldy diýeli da, bir iki ýaşlyja çagajyk diýeli, iki müň on dokuzda. Indi Merjen gyz, female. Osaň şäherini görkeziň diýýär, doglan şäheri. Merjenem aýdaly marda doguldy diýeli da. Ladna, o Merjen marda dogulanok-da, näme Aşgabatda doglupdyr edil şo wagty, ejesi göwreli wagty Aşgabatda eken-de, Aşgabatda doglupdyr, znaçt Merjeniň doglan şäheri başga, doganyndan. Indi. Merjeniň doglan ýurdy Türkmenistanda doguldy. Eger başga ýurtda doglan bolsa başga ýurtda diýem ýazaýyň arkaýyn. Indi bärigem şo Merjeniň suraty gerek şo gidijek iki ýaşlyja çaganyň suraty gerek. Mende iki ýaşly çagaň suraty ýok şoň üçin ejesiniň suratyny goýýan. Indi dowam etýäs. Okey. Tak bärde näme diýýä. Surat diýýä ne podhodit diýýä. Serediň şu ýerde suraty aýtýa. Alty ýüz alty ýüz bolmaly piksel Ýa-da şo bir müň iki ýüz piksel, karoçe, alty ýüz pikselle bir müň iki ýüz pikseliň arasy bolmaly diýýär. Indi şunýa ýagdaýda näme etýäs? Hälki suraty näme etýäs? Suratly ýere, karoçe, bir web saýta girýäs. Şu web saýtda-da, aýdaly, men bir neme ýutubda linkini goýaryn. Şu web saýtda siziň suratyňyzy resize edip berýär, to ýest, razmerini üýtgedip berýär. Soň meselem şuny wybirać etýäňiz, surat şu. neme Gülşadyň suratyny wybirać edýäňiz. Onsoň serediň surat çykdy. Indi şu ýerde serediň razmeri üýtgeşikde. Siz şu ýerde 600 diýip ýazyp bilýäňiz şeýle 600. Bärigem 600 edýäňizde şu resize image diýip basýaňyz şuňa. Şeýdip basýaňyz welin serediň şu ýerde 600 600 diýip dur. Znaçyt uje siziň şu suratyňyzyň razmerini üýtgedip berdi şu websaýt. Osaň üýtgeden soňam neme şu ýerde neme etýäňiz save diýen knopka basýaňyz allow osaň ine boldy şu wagt skaçat etdi şe save etdi şu suraty znaçyt uje biz normalny razmerde tutduk alty alty ýüz alty alty etdik tak indi downloads bärdedem wupsi. Şuny azat etýäs. Wybiraj etýäs. Boldy. Dogry suraty wybiraj etýäs şu ýerde. Ýani indi nemesiniň suratynam, gyzynyň suratynam üýtgedeli, dogry surata diýeli. Ine. Boldy. Dogry suraty üýtgetdik. Indi dowam edip göreliň. Indi ol işleýär. Serediň, gül ýaly işläp dur. To jest şol suratynyň razmeri dogry bolmaly eger dogry bolmasa onda size websaýt şuny ozat etmäge rugsat berenok informasiýany dabawic etmäge rugsat berenok indi bärde informasiýany prosta gözden geçiriň hemme zat dogrymy ýalňyşmy znaçit meredow batyr erkek doglan ozady wagty mary türkmenistan dogry hemme zat osaň bärde pasport informasiýasy meredow batyr osaň pasport nomeriňizi barlaň. Na wsýaki sluçy dogrymy ýalňyşmy? Onsoň pasportyň gutarýan wagtyny barlaň dogrymy ýalňyşmy? Onsoň da potom bärde adresini soraýar onsoň on dört berkarar köçe, Mary, da-da-da karoçe hemme informasiýany barlaň adresiňizem dogry ýazylypdyrmy ýazylmandyrmy? Onsoň telefon nomeriňizi barlaň eger beren bolsaňyz bermedik bolsaňyz zyýany ýok. Emailyňyzy barlaň dogry email berdiňizmi? Onsoň da şeýdip informasiýany umumy gözden geçiriň-da. Onsoň bärde öýlenen diýip ýazypdyk, hälki gö neme, e, görşüňiz ýaly, onsoň iki sany çagasy bar diýip ýazypdyk. Onsoň ikinji çäşdindedem uje şonuň aýalynyň informasiýasy-da, Meredowa Gülşat, onsoň doglan wagtyny, gününi o zat ediň, a, ýylyny barlaň, dogrumy, ýalňyşmy, şäheri, aýal, onsoň uje çagalarynyň informasiýasy, Meredow Agajan Batyrowiç, onsoň, Daýy çagasynyň doglan güni dogrymy ýalňyşmy şony Memediň, potom ikinji çagasy Meredowa Merjen Batyrowna, o soň oňam şo doglan güni va nemesi ýalňyşmy dogrymy şoňa serediň, dogran şäheri, o soň hemme zat dogry diýip göz ýetireňizden soň siz eger ýalňyş bolsa haýsy çäsine gidesiňiz gelse şoňa. Meme, eger aşypka ba diýip pikir etseňiz onda birinji çäşine gitýäňiz de o zat hemme zat düzedibilýäňiz bolmasada şul şu ýerde ýalňyşlyk ba diýseňiz ýenede göz aýlap o zat edibilýäňizde şu çäşine gelip hemme zady dogry bejeribilýäňiz o soň ýöreýä tak indiki o zat tak informasiýany barladyň aýdaly ýalňyşlygyňyzy düzetdiňiz diýeli informasiýany barladyňyz hemme zat dogry çykdy, şu zatlary göz öňünden geçirdiňiz, indi prosto şu ýerde submit knopkany basýaňyz welin, boldy, ine görşüňiz ýaly ýene-de hälki ýalak sahypa çykdy, to ýest success, eto neme udaçna boldy hemme zat diýmäňizi aýdýar, onsoň ýene-de şu informasiýa, şu kod gaty, şu confirmation number gaty wajyp nomer, şonuň üçin şu sahypany ýitirmäňde şu sahypany. belläp goýuň özüňize i ýa print ediň şu ýerden print basyp ýa-da bolmasa o zat öz özüňize email edip ugradyň ýa skrinşot ediň umumy şu sahypany neme ediň eger kak by karoçe lutşy print edäýiňde öýüňizde saklaýyň belki ýa-da bir öz özüňize emailyňyza iberiň nu kak kompýuter ulanýanlar neme etýä. Bilýär, bilýäňiz bu zatlary nädip etmelidigini. Onsoň, Hawa, ine, şeýdibem siz Green Card-a dokument tabşyrybilýäňiz. Onsoň, ym, käbir her hili teoriýalar bar. Kim Green Card utubilýär, kim utubilenok, şon ýaly. Onsoň, bir eşiden teoriýam şeýle diýýär, tipa, Amerika diýýär, garýşçy köp gerek diýýär, şo sebäpden diýýär, Green karty tipa okuw okuw okamadyklara köp berilýä diýip şeýle teoriýa bar. Soň belki dogrudyr belki ýalňyşdyr bilemok ýöne eger okuw okamadyk bolsaňyz ýa daže okuw okanam bolsaňyz meselem Türkmenistanyň uniwersitedini okan bolsaňyz da soň şo uniwersitedi görkezesiňiz gelmese görkezmek goýşum hökmanam däl sebäbi nu tak ýesli serýozno skazat da Türkmenistanyň uniwersitediniň diplomy zady kän daşary ýurtda onçakly priznawatjam edilenok Eger Hindistan ýa Türkiýe ýa Rossiýa zat bolsa bolýa menýa priznawać edilýä ýöne Türkmenistanyňky kän priznawać edilenok to ýest şoň üçin isleseňiz goýmanam bilersiňiz isleseňiz goýubam bilersiňiz ine men okadym diýip onsoň ýenede bir eşden zadym kagby kimler saýlanýamyşyn grin kart utýamyşyn kimiň suraty gowy bolsa to ýest arkasy zady ak bolup gowy düşen bolsaňyz surata bilýäňiz onsoň neme Şu ölçeg zady hemme zat dogry bolup şulaň isleýän ýalak ölçeginde goýsaňyz ana şol surata görädem wybirasiýa edilýä diýip neme ba takoý teoriýa ba bilemok olam dogrymy ýalňyşmy ýöne kak by şonýaly gürrüň etýäler w narode diýen ýalyrakda osaň da şony o zady etmek isledim şonam size aýtmak isledim galan zadam siziň özüňize bagly ýöne şul Lotereýany oýnaň, belki bagtyňyza bagtyňyz çüwüp, belki çykaram, o soň bütin maşgalaňyz bilen bile siz Amerika o zat migrirowat edip bilersiňiz. Menden ýeme ýenen o zadam haýyş etdiler, tipa grin kardy utaň soň nädip şu ýerik gelip bolýa diýip. O baratda men wideo çekjek bolaryn edil kän o barda ýeşil çesna informasiýa bilemok ýöne da çekjä bolaryn ýöne nä bişýa ýo. Может ederinem, может etmerinem. Ýöne häzirlikçe Ine şul wideony ulanyp bilersiňiz ştoby green karda dokument tabşyrmak üçin. Galanda näme hemmäňize udaçi želaýu nadeýuş sizede çykar green kard sizem gelersiňiz amerika. We şon ýalyrak hemmäňize gowy gün ozat etýän şul wideony öz dostlaryňyz bilen tanyşlaryňyz bilen neme bölüşiň degme olaram neme etsinler şu green karda dokument tabşyrsynlar I, belki bärik gelip, nem belki bagtlary çüweriler, kim bilýär, dostlaryňyz zatlaryňyzy ba paýlaşyň, a feýsbukda paýlaşyň, instagramda paýlaşyň, gaty minnetdar bolardym, isleseňiz, a tiktokda paýlaşyň, a da, şon ýaly, i koneşno že, me maňa, nem meň kanalyma köp adam ýazylyp komment zat goýsaňyz zat isleseňiz, menem kak by hasam köp wideo ýasasym gelýär da, adamlara peýda bolmak üçin, tipa maňa mati matiwasiýa berýär şu zatlar.